Алып килдем сезгә гөл, Күңлемдә гөл йөртәм. Касады су буеннан, Алып килдем яшьлектән. Анда гөлләр гел чәчәктә, Язлар анда гел чәчәктә. Чәчәк тулы бал икән лә, Анда гына кал икән. Алып килдем сезгә уй, Күңлемдә уй йөртәм. Касады су буеннан, Алып килдем яшьлектән. Анда көнең чәчәк ата, Төнлә күгең чәчәк ата, Чәчәк тулы бал икән лә, Анда гына кал икән. Алып килдем сезгә моң, Күңелемдә моң йөртәм, Касады су буеннан, Алып килдем яшьлектән. Анда бар да чәчәк икән, Сөйгән яр да чәчәк икән, Чәчәк тулы бал икән лә, Анда гына кал икән. Анда гына, анда гына, Гомерлеккә кал икән дә, Калып булмау бар икән. Коегыздан су алдык. Озын юлда сусадым. Су бир, сылу, түләрмен. Итәгеңә тотынган малаеңны үбәрмен. Коегыздан су алдык, әйттең ябып капкачын, бала-чага төшмәсен, бала-чага качмасын. Сүзкәйләрең бик таныш, Үзең моңа чит сылу. Синең болай борчылу Ул минем дә борчылу Җиргә уртак борчу ул Әйтерсең лә ул бала Гел очам дип йөгергән Канаты юк дивана Йә еракта үкси ул Йә көлә безне кочып Кыялар өстен япсак Елгалар өсте ачык Диңгезләр өсте ачык Океаннар өсте ачык. Имтихан биргән заман. Очрады безнең гомергә киң заман, тирән заман. Бер акылсыз тимерләргә уй, акыл биргән заман. Ташка җан өргән заман бу, очмаган очар заман. Ак ипи кулыңда яшел күзләрен ачар сыман. Хикмәтле заман булды бу, киң заман, тирән заман. Дзенә кул җитмәсләрнең башына биргән заман. Ак сорау кебек көннәрең, төн кара сорау кебек. Миңа кайчан киләсең дип, каберең сорар кебек. Йөрәгең ятып елаган, син көлеп йөргән заман. Сорауларга җавапларны шәп бирә белгән заман.

Халык шагыйре Рөстәм Мингалимнең Ак юллар сызып уздым дип аталган искә алу кичәсенә килүегез белән ихлас күңелдән тәбриклибез. Рөстәм Мингалим бала чагында ук шигырьләр яза башлый. Ә олы шигърияткә ул 60 нчы елларда, Гәрәй Рәхим, Равил Фәйзуллин, Ринат Харис, Рәдиф Гатауллиннар белән бер чорда килеп керә. Халкыбызның затлы, талантлы уллары шул еллардан бирле әдәбиятыбызны, шигъриятебезне яңадан-яңа әсәрләр белән тулыландырып, сөендереп яши. Кызганычка каршы, алар арасында бүгенге көндә Рөстәм Мингалим белән Гәрәй Рәхим генә юк. Рөстәм Мингалим дусларына, каләмдәшләренә, аларның иҗатына һәрвакыт игътибарлы була. Аларның әсәрләренә карата туган уй-фикерләре белән уртаклаша, киңәшләрен бирә, уңышларына сөенә. Иҗатташ дусларын шигъри багышлаулар белән дә шатландыра. Хәзер, кадерле дуслар, шуларның берничәсен кыскача гына искә төшерик. Равил Фәйзуллинга, Миңа кердең Мәскәүдә, сөйләшәсең ипле син, нидер язып кайт дисең, нидер табып кайт дисең. Алда безнең җәйләр бар, күп кышларда әле без, ике кара ир булып, ак юлларда йөрербез. Һәм иҗаты тукталган егетләрнең өенә, йә кызлар бүлмәсенә илһам булып керербез. Каләмдәшем Рәдиф Гаташны озаграк күрми торганда туган уй. Ул шулай көлә белә, яктырып килә белә. Көмеш тәңкә сипкәндәй тавышын сибеп көлә. Җыя алсаң көлүен, учка җыеп торырлык, кесәңә тутырырлык, куенга тутырырлык. Тәнең шуны сизәрлек рәхәтләнеп беравык. Аның гына көлүе шундый тере матурлык. Аның гына көлүе шундый рәхәт түгелү. Тик отарлык түгел ул, онтырлык та түгел ул. Батуллага. Һәр жанрга гашыйк булды, ну азып та күрсәтте. Әфәрин Батулла. Яшәп ул язып та күрсәтте. Әкият арты әкият ыргытып уза бара, проза сибеп бара ул. Пьесалар сузып бара. Ул публицист, ул режиссер, дулаган чагы аның, сәнгать кырын иңләгән дә буйлаган чагы аның. Үзенә 50 тулган, ди. Котлыйбыз Батулланы, дуласын, әйдә, дуласын, тотмыйбыз Батулланы, дип яза Рөстәм Мингалим 1983 елда.

Аэродром иде безнең урам, Газлар күтәрелде кан гына. Алга таба Бүрәнәгә утырып сөйләштек без. Мин китәргә булдым авылдан. Шигырь башлана. Алдагы ике җулы гап-гади. Теләсәкме язарлык? Мин китәргә булдым авылдан. Менә монда сагыш килеп катнаша. Менә туган, үскән, сөйгән Йолдыз дигән авылда туган ул. Шунны дусларын, әнисен ташлап китәсе килми аның, ләкин мәҗбүр. Һәм ул китте дә. Бөгелмәгә укырга китте ул, тракторчы булырга укырга, комбайнчы, электрик булып чыкты да Күкчәтауга, Казахстанга юл алды. Тормышның ачысын, төчесен ул шунда узды. Һәм Үзбәкстанга кайтып ул ниндидер фәнни оешмада электр җиһазлары буенча җаваплы кеше булып эшләде. Бай тәҗрибә, тормыш тәҗрибәсе. Аннан кайткач, ул университетка керде һәм бусаганы атлап керү белән ул булачак һәм аерылмас дусты Гөргелине керәшен җегетен очратты, Гәрәй Рәхим булачак. Менә Гәрәй Рәхим белән Рөстәм Мингалимовның дуслыгы турында шаккаткыч итеп сөйләргә булыр иде. Тугрылык, аманәт саклау, сер саклау һәм ярдәмчеллек, ярты сырыгын булса да дустына бирү, менә аларның дуслыгы нинди иде. Һәм ул тагын бер дус тапты. Аңа тартылалар иде. Аңа тартылалар иде, чөнки ул, аның тарту көче бар иде, дуслык тарту көче бар иде. Илдар Юзиев та аңа әманәтен тапшырып теләгән иде. Мин дә әманәт тапшырырга теләгән идем. Алар икесе дә мәрхүм инде, мин әле яшим дигән шикелле. Менә ул тагын бер дус тапты. Гомерлеккә тугры, садыйк дусны тапты ул Илфак Ибраһимов. Илфак Ибраимовка ул остаз да булды. Мөхәммәт мирза дигән шагыйрь булуында Рөстәм Миңнегалиевнең хезмәте аз түгел. Һәм ул озагына кадәр тугры дус булып, Илфак аның сәламәтлек турында кайгыртты. Инде үлем түшәгенә ятканда да, кан кирәк булгач, ул бик күп кешеләрне, группасы туры килгән кешеләрне җыеп, Аның гомерен саклап калды ун-унбиш, унөч елга. Менә нинди ул дуслык. Үтеп бара идем бик кечкенә бер ташланган авылдан. Теләсә кем язарлык бу шигырьне. Алга таба Алга таба менә шушы юлларны шигырь итә торган бер серле көч барлыкка килә. Үтеп бара идем бик кечкенә бер ташландык авылдан. Исәнме дип эндәшмәде. Теле кисеп алынган. Менә шигырь башланды. Менә шигырьнең көче. Менә шушы җул, соңгы җул алдагыларын да шигырь итә. шигырь ясый. Алга таба дәвам итә. Чырык-чырык чорны яклап, чыпчыклар оя кора. Юмор килеп кысыла. Юмор килеп керә, сатира килеп керә. Безнең э, тормышка сатира. Такташ әйткәндәй, совет өчен салам ояларга ап-ак йомыркалар салдырал дип Такташ совет уласыннан көлә. Өстемдә әниемә чырык-чырык, чырык-чырык килеп, чорны мактап, авыл үлә бара, авыл үлә бара. Шуннан шигырь дәвам итә. Чырык чире, чорны мактап, чыпчыклар оя кора, Күзе чыгып алынган карт кебек бер кырда мәктәп тора. Менә нинди шигырь! Нинди куәтле шигырь! Тегене юлын тагын да көчәйтә. Гади генә кебек язган. Теләсә кем язарлык шигырьне шушы ике җол биеклеккә күтәрә. Менә Рөстәм нинди! Инде тагын бер гап-гади генә юллар име? Киткәнгәме үрдәге саргая су камышы. Әллә нәрсә юк кебек. Киткәнгәме үр, үрдәге саргая су камышы. Камышның үрдәге буламыни? Хикмәт, Җылы яктан килеп оя корып, шушы түмгәктә, камыш арасындагы юеш түмгәктә оя корып, бала чыгарып, аны браконьерлардан саклап, камыш үстерә-үстерә дә хәзер инде алар китә. Нәкъ үзенең йолдызын ташлап киткән Рөстәм шикелле китәчәкләр. Шуңа күрә камыш саргая, камыш. Сагыш монда. Сагыш. Камышларга, камышларга киселә җил. Шигырь, камышка киселгән җир. Җилне тураклый камыш, саклый үрдәкләрне. Әйе, җил камышка киселә, җил җанга үтә тавышы камышын. Су камышы, тамышы рифмалар җаеме. Менә нинди шагыйрь ул. Менә монда хикмәт, менә Гази Нурмурат әйткән иде, шигырь өчен өчтән тора ул метафора, рифма һәм аллитерация дип. Менә шушында кыр кергән инде, техник ягыннан караганда, шигырьдә монда аллитерация, метафора ул, күчермә мәгънә дигән сүз, астарлы сүз дигән сүз, киная дигән сүз, төрттереп әйтү дигән сүз, читләтеп әйтү дигән сүз, шушы мәгънәләрне туплый шигырь. Ай, ай, нинди бай шигърият Рөстәм Мингалимдә. Рәхмәт.
Фатулланың шигъри шигъри дәресеннән шигърият турында мин айнымыйча басып тордым шул хәлдә. Туймыйча. Рәхмәт сиңа. Кадерле дуслар, без менә Рәйбәткә килгәндә, чынлап та, биш кеше идек. Рауль Фәйзуллин, Рөстәм Мингалим, Гәрәй Рәхим, Ринат Харис, мин, бергә саныйлар иде. Алтмышынчы еллар шигъри табынга без биш йолдыз Дуслар җыен чагында ант иттек бит, мәңге бергә барырга, гасыр ахырында һәм аргы ягында. Аргы ягына килдек, яңа егерме беренче гасырда, чынлап та, дустыбыз Рөстәм барыбыздан да иртәрәк китеп барды. Шул бергә йөргән һәрвакыт бишлек эченнән тынгысыз милли йолдыз Җан Мингалим китте арадан. Һәм Рөстәм артыннан аның тугры дусты, аннан башка дөньяны тарсынып, күңелсез тоеп, Гәрәй Рәхим дә китте безнең арадан. Менә шулай әкренләп безнең буыннан да хәзер кешеләр буынына китә. Иҗатлары кала, шигырьләре кала. Төрле хатирәләр кала. Һәм әйтергә кирәк, бары матур хатирәләр, матур истәлекләр. Чөнки Рөстәм чын шагыйрь иде, чын дус иде, чын ир-җегет иде. Без бик бәхетле буын булдык. Безнең бәхетебездә бүген менә безнең янда басып торган Рабит Батулла бик зур роль уйнады. Без әле алтмышынчы елларның ахырында, җитмешенче еллар башында актерлар йортында безне җыеп, яшьләрне, шагыйрьләрне, композиторларны, җырчыларны, рәссамнарны ул Шигырь кичәләре, катнаш кешеләр төрлесеннән, әйтик, Биш Ренат дигән кичә булды, башкалар, Шытыем кичәләре, ягъни шаяннар, тапкырлар кичәләре. Ул кичәләрдә халык шыгрым була иде. Менә әлеге эш безнең шигъриятнең нинди кабул ителеше, укучыларының күплеге Рауль Фәйзуллинның 30 яшьлек юбилей кичәсе, ул вакыттагы Төючеләр сараенда шыгрым тулы булып узды. Күз алдына китерегез. Ә инде менә мин әйткән кешеләрне, Батулла күтәргән кешеләргә, Сибгат Хәким дә, Хәсән Туфан да, ул Мәһдиевләр буынын безнең алдагылар әйтәсе дә юк. Әйе бит, барысы да киләләр иде, шуннан фикер алышалар иде. Батуллага бик каты рәхмәтле иде бөтен-бөтен буыннар мондый кешеләр өчен. Но Баталиның үзе әйтүе буенча, аны обкомга чакырып бу кешеләр өчен сүгәләр иде. Менә шундый диләр иде. Ләкин без гомергә рәхмәтле Батуллага. Мәсәлән, 70 нче елның гыйнварында, моннан ничә еллар узган булып чыга бит инде, әйбит. 50 елдан артык булып чыгамы? 60 мы? Әйе. 50 елдан артык. Гәрәй Рәхим Рөстәм Миңгалим һәм Рәиф Гатауллин бит Өчебезнең кичәсен үткәрде ул безнең актерлар йортында. Анда башта ук бөтен газетларда игъланнар чыкты, безнең шигырьләр чыкты, безнең турында мәкаләләр чыкты, барысын да Батулла оештырды. Анда инде Академия театрының Батулла белән бергә укыган атаклы артистлары Таҗетдин булсын, Дунай мәрхүм, Раул Шәрәфи, башкалар безнең шигырьләрне укыдылар. Җырлар булды. Менә шундый гаҗәеп матур кичәләр буладыр иде. Менә шуңа күрә ул заманнар сагынырга гына калды микәнни, дип моңсу уйлар били җанны. Туган телебезне дә без шулай сагынырбыз микәнни? Халкыбызны да, татарны да. Чөнки безнең Рөстәмебез, ул Самара ягы, элек Куйбышев дип әйтәләр инде, әй бит Йолдыз авылыннан иде. Аның авылы юк. Мин Башкортстаннан, Кушнаренко районы Марс дигән авылдан, авыл бетүгә таба бара инде. Аннан соң Әйе бит, Гәрәй Лениногорское районыныкы иде, менә карыйс Буа районыныкы, ә бит Рауль Фәйзуллин, Болыт бистәсе, төрлебез төрле яктан. Ләкин ул вакытта бик күп Башкортстаннан киләләр ие, Чуашстаннан киләләр ие Рябәткә. Хәзер менә Ркаил Зәйулладан соң безнең килгән кеше юк инде Рябәткә, Чуашстаннан да. Башкортстанда да безнең Ләй Зөлкарнәй һәм Менә безнең әлеге Кәбиревтән соң, Марат Кәбиревтән соң килүче юк. Ә инде качандыр, әйтүемчә, Сәйф сарае туган Камышлы яклары. Безгә Ярмәкине биргән Камышлы яклары. Шуннан сон Әнвәр Давыдов шикәлле зур шәхес һәм шагыйрьне биргән як, Рөстәм Мингалимне биргән як, Рауль Шанкай, тагын башкалар Шамов шуннан булса кирәк. Ул якларында хәзер килүләр юк. Менә ничек безнең хәлләр, дусларыбыз. Бу хәлне хәтта монда Мингалимнең иң якын дусларына җыелган дип әйтәсем килә. һәм әдәбияткә, шигърияткә мәңге тугры калган дуслар бит. Бу кичәне үткәргән кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм безнең менә Мөхәммәд Мирза утрамында, Мөхәммәд Мирза турында әйтеп китте Батулла, кабатлыйсым килми. Ул безнең искиткеч зур эшләр эшләде, әдәбиятны, шигъриятне пропагандаларга һәм пресс чагында Яшьләрне үстерүгә дә иң зур эчкечне ул куйды. Дөресен әйтәм, андый писатель булган юк иде, яшьләр белән эшләгән шулай иде. Менә шуңа күрә без үзебез дә бәлки әзрәк эшлибездер дип уйласы уйлыйсы килә. Бүгенге кичәдә, бүгенге шагыйребезне искә алуда без киләчәк турында уйларга, Туган телебез язмышы турында сөйләшергә тиешбездер. Әйбит. Бергә булыйк. Бергә бергә. Менә бүгенге көндә Татар филармониянең фольклор дәүләт ансамбле Айдар Фәйзрахманов соңгы вакытта үзенең концерт кичәләрендә шигърият белән үреп бара. Мөдәй Сәгъләм шигырьләре кереп китте. Рөстәм Мингалим, Рауль Фәйзуллин, Әйбәт Зөлфәт шигырьләре, бу искиткеч зур яңалык. Һәм, бәлки, менә шушы юл белән без шигъриятне халыкка җиткерә алырбыз. Әле мин кичәгә чыгып киткәндә, ул телевизордан сөйләп ята иде, нәкъ менә шушы Рөстәм Миңгалиев шигырьләр сөйләп әйтеп, үзенең концерт кичәләрен дә шигырь һәм җыр бәйрәме итеп үткәрә иде. Яшәтик, дуслар, туган телебезне! Шигырьне Рөстәм Мингалимнар онытылмас! Рөстәм Мингалим турында бүгенге Мәдәни җомга газетасында безнең Мөхәммәт Мирза, Рөстәм Мингалим, киләчәк шагыйре, дип язды. Шулай булыйк!
Ә син яшәүдән куркасыңмы? Мин дә курыкмыйм. Рөстәм Мингалимов. Беребезне күбәүләр ут диделәр. Беребезне күбәүләр су диделәр. Ләкин җирнең ике якын юлдашы ут белән су мәңгелеккә дуслашты. Кайберәүләр бу дуслыктан көнләшә. Тик куркалар бугай бераз гөнаһтан. Бу бит, диләр, сыймый физик законга. Ничек инде ут белән су дуслашкан? Кайберәүләр бу дуслыкка ышанмый. Ут белән су мәңге дошман ич, диләр. Тик үзләре сусаганда шигырьгә Ут белән су җырын кушып эчтеләр. Кайберәүләр бу дуслыктан куркалар. Курка алар дөньяны су басудан, Курка алар без тудырган җырлардан, Бу дөньяга дуслык уты кабудан. Кайберәүләр бу дуслыктан көлделәр, Ут кабынса су сүндерер диделәр. Берәүләре батыраеп киттеләр, Ут белән су арасына керделәр. Тик алары бик тиз һәлак булдылар, Утта янып, Суда батып үлделәр. Шунда гына бик күбәүләр бу җирдә бөек дуслык бар икәнен белделәр. Рәхмәт.
Рөстәм Мингалим шәһәр бакчасында. Абдулла Алиш исемендәге гимназиянең беренче сыйныф укучысы Зифа Сафина сөйли.

Моңа Акбай үртәлде, борынын кардан күтәрде. Күрсәт миңа бер бүре, хәзер куып җитәм, ди. Акбай, Акбай, шәһәр бакчасыннан сиңа ничек бүре табарбыз? Әйдә, ияр кайтабыз, юкса, соңга калабыз.
Рөстәм Мингалимның тагын бер шигыре Күренеп тора. Бакчабызга очып төште соры чыпчык. Тәпиләре нечкә-нечкә, борыны сары. Күренеп тора юмар чыпчык, бала чыпчык. Ул бирергә тели миңа канатларын. Мин алмадым, алдамадым. Бар, бар, оч, дим, Аңа канат бик кирәген беләм ич мин! Канатсыз ул оясына оча алмас, бөтенләйгә җирдә калыр, песидән дә кача алмас. Сөмбел Гобәева, 129 нчы мәктәпнең бишенче сыйныф укучысы. Рөстәм Мингалим, Әйе, булган ул адәм.
Булган адәм актыгы. Әйе, булган ул адәм. Гел хәрәкәт күргән ул. Ә мәгънәсен күрмәгән. Шуңа адәм актыгы булган инде ул адәм. Нигез салып биргәннәр, дивар куя белмәгән. Дивар куеп биргәннәр, түбә яба белмәгән. Түбә ябып биргәннәр, тәрәз куя белмәгән. Тәрәз куеп биргәннәр, аннан мәгънә күрмәгән. Гел хәрәкәт күргән ул һәм уйлаган болай дип, Тик тора бүлмәгәнгә, ерып тора болар дип. Эй син, әдәм автыгы! дигәннәр ди моңарга. Кеше йөри эш белән, дигәннәр ди моңарга. Хәрәкәттә мәгънә бар, дигәннәр ди моңарга. Тыныч кына тыңлаган, тыныч җавап биргән ул. Хәрәкәттә мәгънә бармы? Булмау ае, дигән ул.
Рөстәм Мингалимның тагын бер шигыре Кунак.
Җилне кемдер кунакка чакырган. Җил шатлана чаба барып җиткән. Зур капканы бәреп йортка үткән. Йортта булган тузанны күтәргән, өч чүмәлә печәнне күтәргән, кәҗәне һәм бозауны күтәргән, ике капчык кибәкне күтәргән, алты каз, биш үрдәкне күтәргән, чүпләктәге чиләкне күтәргән, барысын да алып, өйгә кергән. Җилфердәшеп кергәне йә керләр, өстәлдәге көзге егылып төшкән китаплары белән ауган киштә шылтыр-шылтыр чиләк тәгәрәгән, аннар сибеп иләк тәгәрәгән, урам якка очкан тәрәзәләр иде берни күреп булмый икән, башын тотып хуҗа уйлый икән. Кадерлем, ди, минем җил кунагым. Бер котылсам синнән, чакырмас идем тагын.
Сөмбел Гобәева. Рөстәм Мингалимның шигырьләре сәхнәдән, радио, телевидениедән яңгырап тора. Аларның тылсымлы шигъри юллары күңелдән кабатлана. Барам, җиргә тоелмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин, дип башланганы Барам шигыреннән. Берәүләрнең мәхәббәте арасына керергә, әйе, туры килде миңа хәтта. Юллар алып китәләр, башны харап итәләр, дип җырлап узучыларны күрергә дигән юллар олы юл әйттедән. Минем куллар сабый чагымда ук шактый гына каты булганнар, болары Кулым ныгысын әле, ныгысын шигыреннән. Заман шулай куша инде, тормыш шулай куша инде, күп йөрергә, күп күрергә, күп эшләргә, күп белергә. Ашыгасың дигән шигырьдән бу. Кайвакытта үз-үземне мактыйм мин. Ап-аз яшәп, күпме нәрсә таптым, дим кайвакытта шигыреннән. Ә инде Беләгемдә һаман салкын сәгать текелдәве каныма ишетелә дигән юлларның хәзер дигән шигырьдән икәненә төшенәсең. Саумы әнкәй, шикәрең, чәең бармы? Шушы сүзләрдән Ана хатыннан юллар шигыре башлана. Рөстәм Мингалим язган дип авторын әйтә алуыңа сөенеп куясың. Ә күп шигырьләрнең исемен әйткәч тә, Рөстәм Мингалимнеке икәнен аңлыйсың, шундыйлардан Җинаять, Илһам Шакировка багышланган Уздылар, Туган як кырларына нәрсәсен төшенмисең, Бүрәнәдә егетләр шигырьләрен әйтергә мөмкин. Алга таба да без аларны ишетербез әле. Мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук бүгенге искә алу кичәсендә күренекле галим, әдәбият галиме, профессор, тәнкыйтьче һәм язучы Тәлгать Нәбиевич Галиуллин утыра. Рөстәм Мингалим белән үзе белән танышканчы, аның иҗаты белән таныштым. Ул болай булып чыкты, 67 нче елларда үткән гасырның Алабугада эшлим, укытам һәм бер мәлне Эзләр дигән җыентык юлыма килеп эләкте. Бу җыентыкны рәхәтләнеп, дөньямны онытып укыдым һәм шунда аның теге публицистик фикере, масштаблы уйланулары һәм шул ук вакытта публицистиканы тирән лиризм белән Уздыруы бик күңелемә саф килде, хуш килде. Һәм шуннан миңа күз алдына китердем. Рөстәм Миңгалим, баскетболист шикелле, ике метрлы җегет инде ул. Чәчләре кара, күзләре коңгырт кара су белән йөгертелгән, тавышы көр, мәхәббәт. Менә шулай мин Казанга килеп төштем. Анда хәтле дөрес аның Әйт, кояшым дигән балалар өчен язылган. Бер китабын таныштым һәм аннан соң инде аның чыннан да балалар шагыйре буларак килеп кергәненә иманым камил. Һәм шуннан соң Рөстәм белән таныштыралар, менә бу Рөстәм Миңгалим диләр, төптәбәнәк кенә буйлы, коңгырт кызгылт чәчле, тирән Күзләре тирән ялтыртылган, акыллы, үтәле карый һәм шул ук вакытта ул менә дөньяны тирән, калын күзлекле пыялалы, калын пыялалы күзлек аша да күрә. Һәм шуннан соң инде без танышып киттек, дуслашып киттек күпмедер күләмдә. Әлбәттә, менә әле сөйләгән җегетләр шикелле гел аралашып яшәмәдек, ләкин миңа аның иҗатын яратып һәм аның иҗатына багышлап Шигырьләрендә йөрәк табышы дигән зур гына мәкалә яздым, фәнни мәкалә. Аны мин 1904 елда башлаган идем һәм бары тик 1917 елда гына тәмамладым. Чөнки Рөстәм Мингалимның иҗазы турында болай гына әйтеп булмый, бер яктан, икенче яктан, ул һаман да үсештә булды. Тормышының соңгы көннәренә чаклы ул язды, тырышты. Һәм шулай ук аннан соң балалар шигъриятенә нәрсәсе белән кереп калды ул? Беренчедән, балаларның психологиясен яхшы белүче. Мәсәлән, аның алыгыз җыентыгын алыгыз, галстуклы кәҗә. Менә мин дөнья әдәбиятын яхшы беләм дип саныйм инде, рус әдәбиятын. Аны кәҗәгә галстукны Крыловка Кигезә алмады. Сергей Михалков та, Агния Барто да кигезә алмады, ә Камышыннан килгән егет кәҗәгә галстукны кигезде дә куйды, һәм ул кәҗәгә бик тә килеште. Шуннан соң инде, әлбәттә, аның иҗаты тагын бер яктан кызыклы, ул балаларга үзенең киңәшен һәрвакыт та бирә. Мәсәлән, ул әйтә, Син елама инде, Гөлүсә, ди. Гөлүсә кычкырып җылый-җылый, аннары Рөстәмне тыңлагач, ул. Җылавын туктатты да шигырь яза башлады. Һәм безнең хәзер Гөлүсә Батталова дигән шагыйребез бар. Чыннан да ул тирән лирик хисле шагыйрә һәм Рөстәмнең чыннан да яратып үстергән шагыйрәсе дип саныйм мин әле. Шуннан соң Рөстәм Мингалим чыннан да колачын киңәйтә барлады. Аның пьесалары бик күп, поэмалары, мәсәлән, Минем дәүләтем, күз карасы, дөрес, бер яктан без әйтәбез инде Ленинның 100 еллыгына багышланган Камаз төзелешенә, ләкин шул ук вакытта ул бу Ленинны да Камаз төзелешендә халкыбызның язмышы белән бәйли һәм үзе аларның язмышыбызга уңай тәэсирләр бер яктан, тискәре якларын да, Аермача әйтеп куя. Аннан соң өченче бүлмәдә менә Эт яши пьесаны өзекләр күрсәттеләр. Һәм әйтергә кирәк, Рөстәм Мингалиев чыннан да киң колачлы шагыйрь иде ул. Менә мин аның белән янәшә куярлык теге жанрлар составы ягыннан шагыйрьне белмим. Ул балалар язучысы, ул өлкәннәр язучысы, Ул, шул ук вакытта ул прозаик та, мәсәлән, проза әсәрләрен язмаса да, аның күп кенә поэмаларында чәчмә белән тезмә аралаштырып барыла. Бу яктан да ул үзенчәлекле. Һәм, әлбәттә, аның әсәрләре, пьесалары сәхнәдә. Менә шул ук вакытта, мәсәлән, алар Ризван Хәмит белән бер бергәләп язылар пьеса, атаклы Кемәр ролендә ни, Рәгаташ? Әйе, әйе, ансы да, аннан соң, Идегәй дигән пьесасын бергә яздылар. Менә Идегәй чыннан да безнең тарихыбызда иң катлаулы шәхес. Аны менә Мөхәммәт Мирза үзенең поэмасында, Мәңгелек юлында дигән поэмасында болай дип яза ул аны. Менә кем сызланып Идегәй ди, кан кардәшләренә бүре шикелле ташланды ди. Чыннан да Идегәй тарихыбызда ачыкланып бетмәгән, бик Каршылыклы шәхес, бер яктан, аның турында әсәр дә чыккан халык иҗатында. Ә икенче яктан, менә безнең бик зур тарихыбызда көчле шәхесләребез бар, әйтик, Туктамыш, Сафа Гәрәй һәм башкалар, һәм башкалар. Алар турында менә истәлекләр юк, ә Идегәй турында истәлек бар. Соңгы сүз нәрсә әйтәсең килә? Беренчедән, Рөстәм Мингалим әле чын мәгънәсендә өйрәнгән, ахыргача ачылып беткән шагыйрь түгел. Аның чыннан да ачыласы яклары бик күп әле. Шуңарга күрә менә менә безнең яшьләр дә утыра монда, өлкәннәр дә утыра. Рөстәм Мингалим дигән шагыйребез белән бер һәрвакытта горурланырга тиешбез, аңа Исәнлек саулык безне тыңлап ятсын, барысы да аңа дога булып барсын, рәхмәт сезгә. Рәхмәт Тәлгат абый. Начар уйлар миндә гел юк иде. Яхшы уйна аны, яз да яз. Кайчак илләр явызланган өчен явызландым бугай мин бераз. Бер гнасыз агачларга карап әллә ниләр килә күңелгә, кешеләрдән алар биек кебек Йә бер шундый түбән күренә. Дөрес, алар тау-кыр бүлешмиләр, җан терәтеп сугыш сугыш ачмыйлар, хәтта дошман җиңеп килгәндә дә туган җирне ташлап качмыйлар. Шәфкать сорап кул да күтәрмиләр, дошманнарга сер дә сатмыйлар, моңнарын да куркып югалтмыйлар, горурлыкларын да саклыйлар. Танклардан, бомбалардан өркеп, подвалларга төшми гөлләр дә Ризалар туган җирләрендә баскан килеш көлеп үләргә. Баскан килеш үлә үләннәр дә Дошман үтермәсә үлмиләр Басып алучының сукмагына яшел келәм булып үрлиләр. Басып алучының бакчасында чәчәк атып яши Чит гөлләр, чит агачлар шаулый урманында Әйтерсең лә чит тә түгелләр. Тырышып-тырышып җимеш өлгертәләр, ә кайгыдан юкса аларга бакчалар һәм кырлар, таулар тутырып баскан килеш дөрләп янарга. Мондый уйлар миндә юк та иде, яхшы уйны аны яз да яз. Кайчак илләр явызланган өчен явызландым бугай мин бераз. Үлән бүтән, яфрак бүтән. Күптән киттең, озак тордың, анда нәрсә аңладың? Бүген кайтып туган якка үләнендә аунадың. Елмайдың син шатлыгыңнан, менә ул, менә дидең, монда үстем, монда мине һәр үлән белә дидең. Каеннарның яфрагына куйдың кайнар битеңне, таныйм дидең, бу шул дидең, Шул каеннар бит инде. Озак тордың, ни укыдың, кем булдың син, ни белдең? Тар басмадан эчкә кереп, дулкыннарга үрелдең, алып-алып елгадан су коендың, койдың аны җилкәңә. Яшь чагымда мине, дидең, кочты бу су иркәләп. Тик су сине белми иде, яры шул да, су бүтән. Үлән бүтән, яфрак бүтән, Кайтмадың шул бик күптән. Булма. Малай булсаң, бул син әйдә, Малай бул син, куркак булма. Шагыйрь булсаң, ике төрле Фәлсәфәгә уртак булма. Тормышыңда малай булып кал син Калсаң, бабай булма. Шигырьләрдә бабай булсаң, Бул син әйдә, малай булма. Янәшәмдә син барганда. Янәшәмдә шулай син барганда, Мәңгелек җан миндә яна кебек. Беләсеңме, әнкәй, нинди рәхәт! Әйдә, ерак бар син, бар син көлеп! Тукта, ник әле капыл гына яртысыннан киселеп төште сүзең? Кояш җиргә карый, син кояшка, хәвефле таң төсле булды йөзең. Китте, дисең, кулга бала тотып, яулык болгап. Утыз яшьтә калдым. Сугыш бетте, ә ул, ул югалды. Тургай теле хәтле сәламе дә килми никтер. Миңа хәзер илле. Үлде микән, исән булса, кайда? Күрә торып, кояш әйтми инде. Әйе, әнкәй, кояш шулайрак, ул бит кеше түгел, телсез, өнсез, кычкыра алмый бар галәмне ярып, кешеләр үтергәндә берсен-берсе. Карап тора. Инде ничә гасыр вәхшилек бар җирдә, бетми ялган, шуңа, янган кояш ут шарыннан калган. Үпкәләмә аңа, янма алай. Күргән кеше, Менә йөрәк, дисен. Яшик, әнкәй, гөлләр җыйыйк икәү, үзебезнең кырдан хуш ислесен. Беләсеңме, әйдә, йөр әле, гөл йөзеңдә саклап бәйрәм төсен. Янәшәмдә шулай син йөресәң.

Рөстәм Мингалимның олы кызы Айсылу Мингалимова.
Балалар шигъриятен Рөстәм Мингалимовның иҗатыннан башка күз алдына китереп булмый. Театрның үсешендә дә Рөстәм Мингалимовның пьесалары шактый зур саллы өлеш кертте. Прозада да ул үзенең каләмен әйбәт кенә чарлады. Димәк, ул төрле яклап талантлы кеше һәм без аны моннан ун-унбиш еллар элек инде Тукай белән дә куйган идек. Һәм аннан соң ул тагын бер Тукай бүләге бирешлек әсәрләр иҗат итте. Ике тапкыр Тукай бүләге бирелергә тиеш иде. Ниндидер сәбәпләр аркасында Рөстәм Миңгалиевка игътибарсыз калды комиссияләр һәм ул Тукай бүләгенә лаек булса да ала алмый килде. Инде дә аңа бу юлы Тукай бүләге тиеш дип уйлыйм. Менә монда шундый чыгыш ясадылар. Батулла да Рөстәм әбид булды шул хәтле Төпле Гаташның ораторлыгы һәм менә Тәлгать әфәнде, алар күп шундый шәп сөйләделәр инде. Мин хәзер кәгъзият тота башлады. Кәгаземне тотып чыктым, бөтенләй буталмам микән ди. Хәзер бер ике шигырен тәкъдим итмәкче булам инде. Аның берсен сез беләсездер. Ул Гариза дип атала. Күп тыңладым акыллылар сүзен. Авызларың гына үбәсе. Яшим хәзер хатынымны тыңлап. Күптән кирәк булган күрәсем. Бу нәтиҗәм алтмышымны узгач, Изге Тукай туган бу айда, язам хәзер, Хатын әйтеп тора, Мин гариза язам Ходайга. Бер Ходаем, тудырдың да үзең, һәммәбезне үзең карыйсың. Кара инде ошбу гаризамны. Өч үтенеч анда барысы. Беренчесе, сәнгать нисбәтеннән тәмам ашты татар биеккә. Һәркем яза, ясый, уйный, җырлый, но күрсәттек инде биеккә. Һәммәбез дә Тукай бүләгенә, зур исемгә лаек. Валлаһи, бу исемне тагарга дип уйлыйм бар татарга. Упшым илаһи! Искәрт Ходай түрәләргә моны, берәм-берәм безне ваклыйлар. Икенчедән, сәясәткә күчеп, сиңа тагын мотлак серем бар. Ирек балы кайный бит Казанда, шактый усал булды куәсе. Бирде Алла Мәскәү колагына, мөстәкыйльлек бирә күрмәсен. Шуны бирсәң, халкым бүләк яулап һәм тәнәфи бүлеп үләчәк. Ярый Мәскәү бакармы белми, әгәр белсә, шундук бирәчәк. Өлгерәчәк, шундук арабызда мәркәзебез башын кыючы. Хур мәмләкәт, истәле ул безгә, үткәннәрдән туфрак бер учлык. Һәм өченче. Соңгы үтенечем. Сабыр, сабыр, хатын. Язамын. Үзем хәзер җәннәтеңне көтәм. Бер аягым гарше катында. Бир исәнлек, Ходай, кызларыма, татарларым вә урысларыма! Вә глаумный минем хатынга. Берәр бу елларда дип атагансы. Без актарган таудар артта калды. Таш күтәрер көчем калмады. Хәзер көчем сирәк бәйрәмнәрдә 100 грамм да ярты алмалык. Узды китте гомер, яшьлек. Сәер чорда сәерләтеп узды җанымны. Яшь кызлар дип Өзелеп ялганмадым, гел ханымнар күзгә салынды. Уйлап шуны кайчак елмаям да, сызланам да, кайчак утырып, мин гомерне тормыш учагына яктым бугай, артык тутырып. Күралмам татлы малай йокы, Саташулы булды төннәрем. Төшкә керде күрше матур апа, Мин иреннән аны көнләдем. Егет булган мәлдән көннәрем дә Саташулы төшкә әверелде. Муеннан ук иде яшьтәшләрем, Яшем җитмәсләргә үрелдем. Әти булгач, кемгә бәхет бирдем? Үземдердем, дөрләп, бүгенгәчә янып бетмәгәнгә мин тилегә һәйкәл куярлык. Көлер идем карап, һәйкәле юк. Һәм күңелдә нәни бер шом бар. Бу елларда нык картайдым, ахры. Гел чалына күзгә яшь кызлар.
Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Равил Шәрәфиев.

Үзебез ач, үзебез бер гаепсез имраннарны үтереп йөрибез. Ә ул стратегик азык булган икән. Үсемлектән башка бер нәрсә дә ашамый торган азык булган икән. Безнең башыбыз җитмәгән шул имраннарны ашарга иде. Менә бу инде чын мәгънәсендә чын тормыш. Сугыш темасына язган Язучылар арасында шундый бер гыйбарә бар, окопная правда дигән. Менә ул окопның дөреслеге белән яза икән сугыш эпизодларын, сугыш вакытындагы тормышны. Чыннан да, ул үзенең урынын ала торган олы әдәби әсәр була. Рөстәм абыйның бөтен иҗаты ул окопная правдадан тора. Рөстәм Миңгалимнең менә шушы хакыйкый дөреслеге иҗатындагын безнең аксакалларыбыз әйтте. Мин Тулысы белән килешәм. Галим буларак түгел, ә интуитивно килешәм үземнең күңелем белән аның әйткән сүзләреннән. Шулай тагын бер тапкыр икебез генә утырганда Агыйдел буенда кичкырын, җәй, төн озын түгел, иртәнгә хәтле калдык. Балык капмаса да, ярда утырдык һәм ул шунда коры романны җырлады. Аны инде һич кенә дә ул җыр, җырчы бу, дип уйламаган идем. Рәдиф абый, сез ишеткәнегез микән аның җыр, җырлаганын? Ләкин ул шул хәтле көчле тавышы булмаса да, моңлы итеп, тыныч итеп җырлады. Тыныч итеп җырлады. Безнең бөтен халкыбызның тормышы карурман инде, диде. Шул кичтә инде мин аңа Шушы уңайдан шигырь яздым. Ләкин ул соңыннан китапка чыкканда гына аңа күрсәттем. Карурманнарга кердек без, карамалык кисмәккә. Карурманда карашым бар, кубарып җир исмәккә. Карамасын, кара талын каердык, дуга бөктек. Илдән, өйдән кара көннең китүен заргып көттек. Карурманнардан чыктык без. Карамалык кискәч тә. Таралмады кара кайгы, Кубарып җил искәч тә. Карамасын кара талын, Каердык, дуга бөктек. Илгә, өйгә, күңелләргә Хөрлек килүен көттек. Карурманга керим дисәм, Карурман да калмаган. Аерылган, бөгелгән ил. Җиле кага аркадан. Карамасын, кара талын. Килә тагын бөгәсе. Илгә, өйгә, күңелләргә. Иңәр миман догасы. Дога бөктек. Атлар җиктек. Кемнәрдә ил бәгәсе?
Рөстәм Миңгалиннән Хәлләр ничек, Рөстәм абый, дип сорасаң, чыдап булмаслык әйбәт, дип җавап бирде алай дип җавапта. Бу аның фильм инде җавабы иде. Э, бу җавап тора бара бик актуальшып китте күрәсез. Хәзер э, чыдап булмаслык әйбәт дип әйтү хуплана торган чорда яшибез без. Рөстәм әйткәндә. Рөстәм абый ул Мөхәммәт мирзаны гына түгел, безне дә, безне, безгә дә остаз булды, безгә дә укытучы булды. Ничек укытучы булды? Мин үзем мәктәптә укыганда, менә әле саналган шушы биш пәһлеван шагыйрьнең беренче китапларын кулга төшердем. Ул эфте канлы гына китаплар иде барысы да. Менә шушы китаплар минем башны бөтенләй борып җибәрде. Шуларны укып мин әйе шигырьгә беренче адымнарны ясадым дисәң дә була. Чыннан да Бату әкә әйтмешли, мондый шигырьне Нинди яза алам дигән ни дә булды, теләк тә булды. Чөнки аларның күбрәк теге егетлерәк шигырьләр иде. Теге без дәреслектә укып үскән шакмаклы шырпа кабы кебек түгел шигырьләр. Чатаклы ботлырак. Ләкин ул бик наив хыял булып чыкты. Шигырьне алай җиңел генә, нинди формада булса да, җиңел генә язылмый. Аның өчен, чыннан да, бик күп тоз ашарга кирәк булып чыкты. Э, Рөстәм Мингалимнең күзендә ниндидер, әй бит, аңлаш, безгә аңлашылып та бетмәгән ниндидер бер бик тирән сагыш бар иде. Ул сагыш аның инде бөтен өстенә җыелгандыр, әй бит. Ул инде тома ятим. Нечкә күңелле, тома ятим. Ләкин ул бездән дә ятимрәк. Ятим иде. Әйе, менә әйттеләр, аның исеме шулкадәр матур, авылның Йолдыз. Әйе. Ләкин шул Рөстәм Мингалим дигән зур шагыйрьне биргән авыл эреп, юкка чыккан. Ихтимал, аның менә бу сагышы, бу уйчанлыгы бөтен вөҗүденә сеңгәндер. Ул вөҗүдтән күзгә Күздә чагылгандыр, менә шушындый дип чандыр гына, ул аларның арасында, пәһелваннарның арасында иң чандыры Рөстәмов иде. Әй бит, әй бит. Ләкин менә шушындый тирән, олы бер сагыш белән яшәде ул кеше гомере буе. Һәм аның ул сагышы, аның ул ямансулыгы, моңсулыгы аның иҗатында да турыдан-туры чагылды һәм ул аның поэзиясен чыннан да үлемсез итте дип уйлыйм. Рөстәм абыйның га багышлап мин дә үз заманында шигырь язган идем. Хәзер җөрьәт итеп шул шигырьне сезгә укып бирергә телим. Шагыйрь авылы дип атала ул. Без барыбыз да авылдан, бәйбит, Аллага шөкер әле күбебезнең авыллар исән сау, ләкин авыллар әкрен генә чыннан да инде элеккеге ялкын сизелми бик кат авылларда. Күрәсең ул дөньяда илдәге вазгыять белән дә билгеләнәдер инде, дөньядагы хәлләр белән дә билгеләнәдер бит. Аннан соң илдәге менә бу мәгариф, Мәдәнияткә нәрсә барсы да болар бөтен җыелып, әй бит, менә шул өйдә авылда чагыладыр берничә. Рөстәм абыйга бу тарихта кыйтгалар да кергән анысы гүргә. Ә бүген бер авыл вафат. Басыгыз аягүрә. Ә бүген бер авыл вафат. Шагыйрь авылы Йолдыз. Беләм мин, галим. Авылсыз, мәңгелек ятим. Долбыз. Яшәп була да, ялгыз да. Яшәп була да, беләм. Космик ялгызлык сагышын сеңдергән күзләреңнән. Таныйм синең авылыңны. Таныйм да, Тынып калам. Әнә кызлар суга төшә, чирәмле тыкрыклардан. Әнә әнкәң көтү куа. Әнә син, малай чагың, белә микән ул төп йортта мәңгегә калачагын? Белә микән ул үлемсез җырга әвереләсен? Әйе, безгә бу дөньяда һәрчак авыр. Беләсең, әремле нигез өстендә җилләр укый җеназа, шагыйрьнең авылы вафат. Тын калыгыз беразга.
Менә экранда күренде. Рөстәмин Галимгә инде өченче тапкыр җыенганнан соң Тукай премиясе бирелде бит. Менә ул вакытлар бүген дә истә хәтердә. Бик көчле мәкалә язды Роберт Миңнуллин балалар җат турында. Бик көчле мәкалә язды Талгат Нәбиевич. Һәм инде комиссиянең

Әйләп бәйләп нитеп кенә Югаласы көннәрен Югаласы көннәрен
Рөстәм Мингалим үзенең мәктәп еллары турында менә болай язган, Мин Самара өлкәсенең Камышлы районы Йолдыз авылында туган кеше. Башлангыч мәктәпне бетергәч, бездән дүрт-биш чакрым ераклыкта булган Дәүләткол авылына барып укырга тиеш булдык. Дәүләтколда уку да озакка булмады.
Безнең балачак бүгенге балалар тормышыннан бөтенләй үзгә иде. Чөнки безнең тормыш сулыш авырлыкларын кичергән вакытка туры килде. Мин яшәгән авылда кешеләр дә ач, маллар да ач иде. Әтиләр сугышта, әнкәйләр көне-төне эштә. Без, балалар, ни теләсәк, шуны кыланып яшибез. Менә тамак ач булу гына җанны кыйный. Бодай басуы саргайгач, безнең хәлләр җиңеләя. Басуга кереп утырабыз да, башак куып, итәкләребезгә бодай тутырабыз. Басуга керү куркыныч, Колхоз бригадиры, камчы тотып, атка атланып басу карар йөри. Безне күрсә, камчысы аркага эләгә. Әнкәйләр ашлык суга башлагач, безнең хәлләр тагы да җиңеләя. Алар учак ягып, бодайны мулданрак кыздырып безне ашата иделәр. Шунысы яман, бодайны кесәгә тутырып алып кайтып булмый. Ә безнең бит өйдә дә ашыйсы килә. Әнә, Наилнең әнисе итәгенә бодай тутырып кайтырга чыккан иде. Юлда тикшереп, бодаен алып, үзен төрмәгә яптылар. Наил авыл карамасында калды. Торуын ул бездә торды, әнкәй аны безгә алып кайтты. Наил бик уңган егет. Малларда караша, бакча эшләрендә дә булыша.

Әле дә хәтеремдә. Ул чакта кешеләр генә түгел, маллар да ач иде. Бигрәк тә колхоз фермасының сыерлары ашарга сорап туктаусыз мөгриләр. Ул чакта аларның арасына чиләк зурлыгындагы эре-эре тоз кисәкләре коялар. Аны ни өчен шулай койганнар? Наил шунда уйлап тапты. Маллар тоз ялагач, эчәселәре килә. Күп су эчкәч, эчләре тула. Эчләре тулгач, ашауны онытып торалар, ди. Безгә дә тоз яларга кушты. Без ул тозны ялап карадык та. Тик араларында буталып, тоз ялап йөрү сыерларга гына ошамады.
Үзем теләп алдым шундый шөгыль. Хәзер дәрвиш кебек көн-төн барам. Шигырь генә миндә, кемгә кирәк? Шигырь бирәм дип, мин хәбәр салам. Әзрәк баргач, сизеп сөенәмен. Барына да шигырь кирәк бугай. Төннәрендә җиде ят җирләрнең кайчак якташ кеше килеп чыга. Тавышыннан танып килдем, ди ул. Шигырь генә бирәм. Шигырь генә. Шигырьне укыгач, өен табам. Өй янында аккан Иделен күрәм. Ерактан ук таныйм кеше күңелләрен. Хәр күңелгә бирер шигырем бар. Көз җитеп. Кыш уртасы, гашыйклар вакыты. Умырзая кебек шигырь сызам. Көмеш көзләр җитеп. Җәйләр җитеп, мин кунак булырмын ятлар өендә. Яхшы кеше булса, урын бирер. Шигырь генә миндә, шигырь генә! Шигырь генә икән, и мескен! дип, яман кеше көлеп каршы ала. Мин дә аның яман куюына салкын елан итеп шигырь сызам. Аңлагыз хәлемне. Билгесез солдатмы? Карларда, яңгырда, чәчәкләр эчендә бронзадан, граниттан кычкырам үзегезгә. Бу җирдә яшәдем бит мин дә. Билгесез солдат мин. Киләчәк чорларга авыр ул билгесез керүе. Дусларым бар иде. Сөйгене, сөйгәнем белән мин төннәрдә серләшеп йөредем. Бер таңда яралы бөркеттәй калдым мин. Канатым, алканым, вакытым туктады һәм шулар барысы йә бронза, йә гранит һәйкәлләр эченә тупланды. Киләләр яныма дус-ишләр, якташлар, гел таныш булмаган балалар. Бирәләр вәгъдәләр, чәчәкләр бирәләр, кайгымны уртаклап алалар. Якынча беләләр, сөйлиләр хәлемне, вакытым туктаган минутны. Билгесез солдат дип ничә кат әйтәләр, әйтәләр шул сүзне, шул утны. Исемем бар минем, өем бар бу җирдә, тәрәзе урамга караган. Әнкәем сау булса, ул мине сагынып урамга карыйдыр аңардан. Килә яныма өстә бар балалар, сүзләрем бит көтеп аламы. Үземә күрсәтеп исмемне әйтер күк арадан кайсыдыр аларның. Таңнарга исемсез керүе бик кыен. Нинди ал һәм матур таңыгыз. Кешеләр, дусларым, сөйгәнем, тизрәк сез мине, исмемне табыгыз. Әгәр берәү әйтсә, җир яначак дисә, ул кызыл шар булып бер калачак дисә, ышанмагыз аңа. Ярату бар әле. Ә безнең ярату янгыннардан көчле. Ә безнең ярату, ә безнең ярату Ә безнең ярату янгыннардан көчле. Әгәр берәү әйтсә, Җир яначак дисә, ул кара шар булып бер калачак дисә, ышанмагыз аңа. Ярату бар әле. Ә безнең ярату Җирне яулап ала, яшел шар өстендә яшьлек булып кала. Әгәр берәү әйтсә, Бар да бетте дисә, Инде хәвеф җирне әсир итте дисә, ә безнең ярату җирне яулап ала. Яшел шар өстендә яшьлек булып кала, яшәү булып юлда бар илләрдә кала. Татлы үбү булып,

Инсаф Һидиятуллин, Рәүф Шакиров, Инсаф Хәләүтдинов. Яратуга хәтле, Рөстәм Мингалим сүзләре, Айдар Фәйзрахманов көе. Сәхнәдә Казан дәүләт мәдәният институтының беренче курс студенты, яшь җырчы Рөстәм Егоров, баянда Айбулат Харисов.

Рөстәм Мингалимның өлкән кызы Айсылу ханым Мингалимованы инде ишетеп, күреп үттегез. Ул, күп төрле һөнәр иясе, бүгенге кичәне оештыруда да актив катнашкан кеше. Татарстан Яңа гасыр каналында без аның белән бергә эшләдек. Менә хәзер дә тынгысыз гына һаман төшереп тора, һаман эштә, хезмәттә. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, ул Ә алты бала анасы һәм бишесе тәрбиягә алынган балалар. Менә бусы гына да Рөстәм Мингалим кызы буларак, аңа афәрин дип әйтергә хак бирә бугай. Рәхмәт аңа һәм уңышлар телибез. Һәм, әлбәттә инде, мөхтәрәм җәмәгать, сәхнәгә Рөстәм Мингалимнең якташларын чакырырбыз. Камышлы районы хакимияте аппараты җитәкчесе Гүзәлия Җәүдәт кызы Минһаҗева, Самар өлкәсе Камышлы районы хакимияте мәдәният, спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте бүлеге җитәкчесенең китапханәләр эше буенча урынбасары Римма Минзаһит кызы Галимуллина, Самар өлкәсе Камышлы районы Туган як татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Раилә Нәгыйм кызы Сафина. Рәхим итегез, сезне сәхнәдә көтәбез. Хәерле кич! Татарстан Республика Язучылар берлеге җитәкчелеге, Айсылу ханым. Хәерле кич, хөрмәтле казанлылар! Исәнмесез, кадерле милләттәшләребез! Самар өлкәсе, Кече Татарстан диеп әйтелгән Камышлы районы халкы шулай ук район башлыгы Рафаэль Камил улы Багыветдиновтан кайнар сәламнәр җиткерәсе килә. Без ерак араларны якын итеп, Мәркәзебез Камышлы, Казанга Камышлы районы Йылдыз авылында туып, мәктәп елларын да инде үткәргән якташыбыз Рөстәм ага Мингалимнең хәтер кичәсенә килдек. Ул безнең якның искиткеч, әкияти табигать кочагында туып, ургалып аккан чишмәләрнең көмештәй суларын эчеп, сандугач сайрауларын тыңлап үскәндә шундый сихри талант иясе булгандыр, мөгаен. Рөстәм ага гомере буе туган ягын, аның эшсөяр, кунакчыл халкын сагынып яшәде. Районыбызда 60 еллык юбилее уңаеннан үткәрелгән чараларда ул бу турыда рәхәтләнеп сөйләде, көннәр буенда яшьлек сукмакларыннан атлап, моңайды, уйланды. Без татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай премиясе лаек булган якташыбыз, талатлы каләм остасы Рөстәм Миңгалим белән чын күңелдән горурланабыз. Камышлы төбәге үзенең атаклы улын онытмый, район мәктәбендә, китапханәләрдә аңа багышлаган кичәләр, Шигырьләр уку буенча ярышлар даими үткәрелеп тора. Йөз еллык тарихы булган Камышлы халык театры якташыбыз әсәрләрен, пьесаларын итеп сәхнәләштереп, тамашачыга җиткерә. Татарстан Республикасы җитәкчеләре, Язучылар берлегенә, гомумән, барлык татар дөньясына Рөстәм аганы зурлаулары өчен безнең рәхмәтебез чиксез. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, зур уңышлар, дөнья иминлеге, якты кояшлы көннәр, илебезгә тынычлык кына телисе кала. Рәхмәт. Ә үземнән, күңелемнән әйтәсем килә. Рөстәм Мингалим Казанны яраткан. Казанны яраткан, Казан гүзәл, Казанны яратмый буламыни? Ә йылдызын оныта алмаган бер дә. Моны күп шигырьләрен укып үтсә, кайбер шигырьләрендә гына түгел, шушы сагынуы күп шигырьләрендә сизелеп тора. Кайбер шигырьләрендә качырмыйча да ул үзенең сагынуын әйтеп китә. Мин якташ үзем Рөстәм Мингалим белән үзем таныш түгел идем. Бәлки яшьлегем белән шигырьләрне мәктәп елларында өйрәнгәндә, укыганда менә бу шигырьне бигрәк нигәдер яраттым. Менә монда әйтелгән иде әйме, шаян иттереп тә яза белә. Моңсулы сүзләре дә бар дип, менә шушы шигырьне сезгә укып үтәсем килә. Шулайдыр шул. Ту да, үс тә синдә. Инде сине онытып буламы? Авылым, авылым. Бүген эшен ташлап торам әле шуны уйланып. Синнән киткән малай гына идем. Шәһәрдәге яңа иптәшем ни өчендер миңа эндәшкәндә син деревня диеп эндәште. Ә мин русча белмим, Мин татарча, Шулаймы? дип аңа бәйләндем һәм шәһәре аның күз алдында шактый вакыт зырлап әйләнде. Дырфалыктыр, тәртипсезлектер бу, майлылыктан бу дип акланмыйм. Ләкин булды инде. Сине шулай мин беренче тапкыр якладым. Хәзер сине башкачарак яклыйм, Башкачарак яшим, авылым, Әмма йәрәгемдә җәйге эссең, Гадәтемдә кышкы давылың. Шигырьләре бик эчтәлекле. Мин әле менә еларга тотынам мин ул шигырьләрне укысам кайберләрен. Шуның өчен Айсылу апа, сезгә Йылдыз турында истәлек итеп, авыл юк, китапта булса да шушы истәлек китабын сезгә бүләк итәсебез килә. Камышлы халкыннан менә ул тәмне бавырсакны авыз итергә бөтен килгән кунакларга күчтәнәч итеп бирәсебез килә. Шушы бауырсак кебек бергә ябышып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәсәк, Рөстәм Мингалин да онытылмас. Кунакка Камышлы районына килегез, безнең туган

Кичәнең сценарий авторы һәм режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрдия Сәфәргалиева. Видеорядны монтажлаучы Радик Шәрәфиев. Видеоряд операторы Алмаз Якушев. Тулаем Милли китапханәнең иҗат коллективына һәм техник персоналына, барысына да аермаенча дигәндәй, зур рәхмәт белдерәбез. Кичәне алып баручы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов. Барыгызга да, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге кичәгә килүегез өчен бик зур рәхмәт белдерәбез. Шатлыклы, сөенечле сәбәпләр белән генә күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт.